Ya awacho ni kawuono kufa na kupona. Mano koro dalano bi control. Mano dalano bi uwedo. Bende hapa ber ndi in e odni Apenji ni wuog ane oko. Mano ng'a dala ng'a miwuoye mapenji. Apenji ni gopa inyalo mi ame wuog ane oko wuoye matin walos ka kuodo ni. Ok awuog oko sani. Apenji ni ineno gima ting'o ni. Abiro goli e odno.
Wuog ane oko ka wuoye. Oh mang'o. Mano gima miya biro. Mabong'e. Omera ne owuo. Apenji niya. Ang'o omera. Inyalo miya pi kata gigeni manie ot. Apenji ni inyalo miya gope na koso gopa mar 2025. Pok imiya. 2022 nokimiya. Koro emi ting'o lodhe. 2023 Ah, ah, ah, nokimiya. ah, ah, ne. Koro emi ting'o lodhe ni. In mae gima Ah, laro. ah. Ibiro bandho gowi koso ibiro choko nyoyo dalana. Pogi buk ariba different. An omera wach nyono kwa wuoye. Samoro ibiro ibiro gi luth od ng'ato gokinyi sani mondo obiro gi luth od ng'ato. Ineno apenji ni imiya Bado pesa na- marago, bado eh, marago. jo- pesa te te te misebedo gi gopena kete bagni. Koro giromo bagni.
Apenji ni Ah, ket koro giromo bagni.
omera onge weche manyalo wacho kodi. Awacho ni nyalo miya pesa na koso. Ok amor kwanza. Apenji ni twe ang'o moko mos. Eh, Ok imor gi pesa na Winji gima miyo ok amor.
nyisa.
Iwinji, sa ibiro od ng'eny ok ibi gi plan. Ikelo ni nochiwo.

wa bel pinye pimi ni ngi mo nyatewa ba sa mi wa nga ya e e ta eri ni ya mi banda samara chul to ka chuli sai Eh, chul to ka chulo yie ni mm, u ka chuli ye ka toyo eh. e u ka chuli To dong ing'e ing'e ni in. na winji winji we be pimi ni Pimna. mara ne nyu nyu cha la la ne go wi pesa nya tiyo go Mm. o ka tiyo gi pesa ni yo mara Eyo marach mabare nyocha dhi. Tiyo kode e yore. Lenga lenga ne nyocha dhi.
Eh wida ngoro dag ti. Eh, Achopo dili ka nyathiwa. Eh, Donga donjo. eh. Kase donjo. Yabi. Amba teso gima ji nyalo teso mabare. Itisa ng'o.
Bila bila piny, bila gima siwa, ni biro ke badha kirokni. Dikenge Aya, mina bi. aya, aya, pimna.
agi Eh, dong agi eh. adonjo dong adonjo dong ayo ibi nyaka ibi ibiro diga ye ibi machielo riya dong Wewe.
ikni to agi kan da duka ngano bukore wacho ni ni ni- ni ni akwaye taska buona an gino wango ya masiria Ikwaya ngowa. taska Oma koro ing'e gima bira. Taska ting'e madho. Pesa na to kimiya. Taska tingi taska tingi mab. Kokora ng'og ni taska koso watim ang'o? Pesa na ikawo pesa monego imiya. Ikawo inyiewo go taska. Bro, Idhi buru dika. ing'eni ang'ini dhaona e oda e dalana mufu- rombona ni dine koka pok awuoye Rombo. awa waya rombono asemo jinsi pok Mago awuoye mna 2024.
Adwaro pesa na machakre 2022 23. To kare ka pod Meni onge. ng'ane kik iwuog oko gi chiemogo iwinjo nyien iwuor wuor moro ma kik iwuog oko gi chiemogo Wawa chapat no ywe. Ne chaka Ah, chapa min ng'ano auna gi- kata gi chapede ni gowi min Ne ng'ane. min ng'ane kiwuok ka do ng'am ne nyumi ka ime nyuwa but wuoge gi kinegi bana ga timi. Sani wuoyo Wawa gi nyeni dhako no, owati fupe go odhi dala ni. omera.
Ing'ena nyalo toyi gi ni. Wapo wije duong' wa weri goli gi penjo be wapo. Gowi to kami, we wapo gowi to kami.